Ini ndinonzi Kudzai Mudzingwa ndinobva kuMasvingo. After my form 4 I thought of joining the SJI in Gweru Diocese. I went then I joined them uh, as a candidate for two years and as a postulant for one year. Then after that I went for novitiate Then during novitiate iyi ndakatanga kuremerwa nezvakawanda in the religious life zvakaita kuti ndifunge kusiya pandakasiya ndakadzokera kumusha kwedu kumasvingo ndichingosvika my parents were really shocked kuti mwana angouya nemabhegi ake adzoka kuchipirikiri kwaanga aenda and As a community vanhu havana kuzvitora zvakanaka. Hapana chikonzero changa chiri tangible chekuti vangati mwana adzokerei. Asi for me it was really important because I felt uh, I could make, not make it in the religious life. Especially me being a person who is creative anofarira kutaura i felt sometimes my voice was not heard so I decided to leave but ndaifunga kuti maybe if I scout and explore ndichitsvaga chimwe another organization or religious life yeimwe mhando pamwe zvaindibatsira so for me semwana mudiki ndakatanga kufamba ndichitsvaga ndakazowana anonzi mainternational medical association malay missionaries from st alberts Uh, I was really happy because zvizhinji zvandaiona zvavaiita zvairatidza zvinoenda neupenyu hwandinoda kurarama ini they were just living as lay missionaries vanga vasina inform yavanopfeka vachibatsira muzvipatara i was really touched then i joined them ndakatanga kuenda kuchikoro ndiri kwapo pasendalbeds I was even chosen to go to Rome so I left for Rome in 2000 e, being in Rome it was my first time going out of Zimbabwe I was really happy pakazonyanya kuti ndisiye kuma International Medical Association was when we choosing what I was supposed to study inini ndaida kuita zve economic development ivo vaida kuti nditewo zvimwe I wasn't happy I tried expressing myself but I felt I was not given much attention or what I was expressing was not taken seriously. So because of that, I thought it was better to leave the association. Asi se munhu anga atobva kumusha atova muEurope, I thought also it was better kuti ndingobva ndangostada ndiri ikoko. I asked for that opportunity, handina kuipiwa. Ndakatotengerwa ticket rekuti ndidzoke kumusha. I wasn't really happy kuti ndidzokere kumusha ini ndatombobva kumusha pasina chandinacho so i looked around i found one lady vandaimbogara ndichionawo aishanda kuembas i asked for her help i went to her place and asked for her to stay with her until i find something to do Amai avo vakandibatsira, she became my mother, ndakagara navo tingatoti almost kwegore rese ndikatanga kutsvaga basa in Rome. I got a job rekuchengeta vana kubeach, it was during the holidays so I went with this family kuti ndinochengeta vana vavo. In the meantime I also made some efforts ekuti semunhu anga atouya kuti azostudya

I was offered a scholarship at Gregorian University. I was really happy and since that was my dream to study, I started studying at Gregorian in 2000. I was doing bachelor's in social science, social science specializing development economics. I was really happy. I studied during the holidays. I would look for work. ndichitumirawo mari kumusha vanhu vanga vari kumusha vakatanga kutoona kuti upenyu hwachinja

Haaf ndatozoshaiwa basa nenyaya yema translation of the documents going to the embassy and my payments I didn't have that money I came to Chinhoyi I started working at the pastoral center from 2007 to 2009 trying to raise money kuti ndikwanise kuti mapepa angu auye kubva kurome then also to go for translations from italian to english that i managed

Umm pane zvakawanda zvakandibatsira ndichikura semwana ndakangoti ndapedza form four when I joined religious life I learnt a lot in religious life zvinova ndizvo zvakazondibatsira kuti ndikwanise kurarama chekutanga kungava kunamata chaiko ndakakudzidzira in religious life Kunamata ikoko ndokwakandipa simba rokuti pese pandakazorarama ndiri ndega ndakagona kuva disciplined kuchengetedza mavalues andanga ndadzidza in religious life. Chechipiri kugona kuzvishandira. I recall very much when I was in Driefontein mission tine mabasa mazhinji ataita especially mabasa emaoko kusona Ku baker i remember when i came back from Rome the first thing that i did with the little money that i had was to start a baking project baking project iyo yandakatanga yakaita kuti ndichengete vanina vangu vamwe vakatoenda kuchikoro vakapedza zvikoro religious life is really good kana ichiita inopa mamwe mavalues atinogona dzimwe nguva kushaya kana like nowadays Most of our families inenge ari pama ma one parent family saka mavalues ationa kureligious life anogona kuzotibatsira muupenyu then at the same time i had some challenges I, inini i feel I, before one joins religious life achiri mwana mudiki achangobva kuchikoro we really need proper guidance yekuti kana uchida kusarudza chingava chita kuti uda kujoina chita chipi one should be given enough information so that one can make an informed decision because sometimes what attracts us kana munhu achiri mudiki unenge uchiona sometimes sekwandiri unenge uchiona kunakidzwa nekusunga dhuku kaita vana sister Religious life kana uchiri mwana it's, it's, very, it's a mystery unoda kuti let me go and experience that life I, but sometimes you won't be prepared usingazivi what you are going to encounter muupenyu ihwohwo then the other thing I, for me it will be good for one to join religious life after getting a career kuti munhu anodzidza opedza chikoro chake ochooser career yaanoda kuita then then one can make a decision kuti ini ndoda kuzoita sister but as a nurse as a teacher as a social worker for me i feel when youare in religious life uno sometimes You he don't have that freedom to express yourself especially what you want to become he, someone decides kuti iwe uchaita izvi kana uchanoita ichienda kutraining yenursing kana uchienda kutraining yeteaching pamwe zvinenge zvisiri izvo zvaunenge uchida iwewe then the other challenge that i faced after living religious life ndeyekuti usually society even the, the society kubva kuvabereki vako vanenge vasinganyatsoziva zviri mukati mereligious life saka kuti vanzwisise kuti munhu amboenda kunogara for three years adzoka kumba sei kazhinji chinongofungidzirwa kuti munhu akaita musikanzwa vanhu havagoni kuona kuti pamwe munhu hazvisi kuenderana naye Because what is more important is inner happiness yemunhu iwewe as a person are you happy in that life and again society kukutambira kwaro kwainoita kwakaoma isi difficult kuti utaure wakasununguka kana panenge pachitaurwa nyaya kuti I was once a nun, people will just give you that stare which makes you wonder which, what's wrong saka zvinhu zvokuti as catholics as communities tine vana vanogona ku kuda kutanga kana kuenda kuteaching kana kuenda kuchisoja kana kuda kutanga marriage asi zvinogona kusabudirira saka let us welcome back vanhu anenge amboda kuti amboda kutry religious life tova kana vadzoka let us welcome them back and also accept for whatever reasons they have come back I'm really grateful for how I became uh, now as an adult as a mother of two and a married woman I'm really grateful to God kuti Mwari akakwanisa kundipa simba kana kundipa ushingi handina kutya I wasn't afraid or i became really strong because i knew what i wanted in life right now ndine vana vangu vaviri am happily married ndakatochata ndinotoenda kuchechi and kushanda kwandinoita kana kubasa rangu kwandinoticha im really happy eh, ndinonzwa kuti ndinonzwa kufara ah, i will say maybe that was what god wanted me to do eh, kuti ndizova mudzimai ane mhuri yake anogara nemhuri yake achinamata zvinondipa makufara kukuru decision yokuti munhu azosiya upenyu hwechipikiri that is idecision yakaoma kutora chinonyanya kuti kana uchiri mukati its difficult to take that step Sometimes people will lack courage kana tichiri mukati inini kuti ndizofunga kuti ndakubuda zvakanditorera nguva tingatoti kana mwedzi so that to, to, to communicate that to my superiors kuti izvi ndozvandava kuda kuita at the same time wabuda kudaro kwaunoenda kakuti kwaunoshanda kana paunosangana nevanhu Pane kakuonekwa kakasiyana nemumwe munhu wekuti chero munhu kana pari pamabasa munhu anenge achikupa maintroductions the first thing that they do is to say this is kudzai mudzingwa aimbova sister eh, zvinenge e, zvine mamwe maconnotations e, anoratidza kuti as if kumbova sister kwaimbova anga ari sister ka pane zvimwe zvakaitika or pane chimwe chaakaita chakaita kuti adzingwe ndokazhinji vanhu vanotarisira kuti munhu usister usiwe kana kuti ufata usiwe munhu anodzingwa which uh, sometimes is not true tikatarisa mafactors anenge aitika macircumstances munhu pane manguva zhinji dzekuti munhu anodecida kusiya

kana to respect vanhu vanenge vadzoka and not to judge we still have a long way to go nokugamuchira vamwe vedu kana nokuti nokuaccepta vanhu in the society vanenge vadzoka kuchipikiri chingava kuuvhata kana kuusista hakuna kuupenyu husina machallenges be it as a married woman or as a married man or as a nun or as a priest upenyu hwese hune machallenges but one has to come to a point kuti yes challenges can be overcome but iwewe kana as a sister as a nun as a priest ndizvo here zvauri kuda kuva iwewe Boys sometimes kazhinji mukurarama kwedu madzimai akaroorwa kana munhu akatoona chero marriage yake haichaite tine that statement tinogarira vana vangu saka munhu iwewe ziva kuti are you happy as a person because sometimes we see it is manifested in the way we do our work kana munhu asingafari mubasa raari kuita It's sin saka let us take time to examine ourselves to look deep inside ourselves so that we, we make madecisions anoita kuti isusu tifare as a person. Vanhu vazhinji vanotya kuti panze ndinonoitei. That's one ndinonogamuchirwa sei ini chandiri kukoshesa kumuhupenyu hwangu kuti zvandiri kuita izvi zvikundifadza here nekuti kana zvinhu zvikufadza kana uchimuka makuseni uchienda kana kuchechi unenge uchienda uchifara kana uchienda kubasa rako unenge uchienda uchifara saka let us look deep inside ourselves and see whether whatever we are doing are we happy as people thereis a believe kuti munhu eye akasiya upenyu hupikiri haanowani rugare anonotambura chinoita kuti dzimwe nguva munhu atambure kushaya rubatsiro kana iwe munhu asiya religious life pamwe wakapinda religious life without even any profession wasiya iwewe sepandakatsira ini hauna kosi yauinayo hauna chinhu chaunonyatsogona chokwadi kana ukasashinga unotambura but Then ndopanozobuda ka myth kana ka belief kokuti Mwari akarangwa na Mwari honai kutambura kwaakuita. But now it's not kutambura nokuti arikurangwa na Mwari kutambura nokuti munhu arikushaya ma resources. Saka i us as the church kana kuri kuti munhu abuda asiya chipi chiri. Zvinenge zvakakosha kuti munhu apiwewo ma resources ekuti anowana pekutangira. Ma resources is not a matter of giving people a lump sum or a compensation no maybe enrolling that person into education munhu akunoita apuwa akusiya chipikiri akunzi iwewe chienda unoita ticha kana kuti zvakuwa zvinhu zvakakuita chienda unoita nesi takuendesa kuuniversity takuendesa kupoli so that munhu iyeye Paanozopedza course yake abhadharirwa anowanawo pokutangira. Vazhinji vanosiya chipikiri nyaya yekuti vanhu vazobudisa kuti arangwa naMwari inyaya yekuti anenge asina pekutangira. When you're in the religious life wakagara uchigara upenyu hwakanaka you think vanhu vari kumba vanenge vasina. For me that was the turning point why I decided to live religious life Because when I went to join ma ndava kuma Ima, my father passed away, he was the sole breadwinner. He, now we are saying we, we, eight, we are eight in our family. Wakuti, ska inini ndiri kuno uku, I'm doing this right, ndiri kudya every day zvakanaka. Vanin'ina vangu vari kuita sei, mai vangu vari kuita sei. So sometimes you also see kuti kuchechi kunobva kwazotanga kuita zvokuti if i can get something that i can give back home kuti ndiwanewo kana kuvakira amai vangu imba kana kuendeswa vana vana vamai vangu kuchikoro ndokuti hauna kumweko kwavanenge vachiwana mari yachona So sometimes when you see some of the religious people kana kuti mapriest pavanenge vari muchechi pfungwa dzedu dzimwe nguva dzavo dzinenge dzisiri panzvimbo imwe chete youare always thinking nezvevanhu vari kumba uchida kuvabatsira saka this is a challenge which is quite difficult how it can be solved kuti Munhu anenge akapikira hama dzake dzobatsirwa sei so that that person can be dedicated. At the end of the day we are human beings. You cannot go to sleep and sleep peacefully when you know that your sister needs assistance, financial assistance. When I left even the, my ima, my

and sending money home after coming from home i also had to make sure that i got a career ska ndakaedza kuti nditsvage basa ndione kuti ndava nestable job after i got a stable job i think it was 2009 then in 2011 thats when i got married Many people were really wondering kuti munhu acharoorwa here uyu e, even to the extent vana tete vangu vaingoti chingotsvagawo munhu anokumitisa but inini kuchandaida ndechekuti at least let me face of all have a career nokuti chandakadzidza ndechekuti if you are not empowered the, the world is not merciful saka munhu anofanira kutanga azviita empower then zvimwe zvese zvinozoteera Eeh saka I wanted financial stability yekuti ndava job kuti ndava nebasa ndakukwanisa kuzvisapota ini pachangu kwanisa kungoendawo uchinozvitengera kuone payslip yangu that was my main focus then marriage yakazouya by god's grace ndichingoendawo kuchechi kwedu i got my husband was also not married miracles happen i never thought i would have children but now i have two beautiful girls

my background where I'm coming from and he respects and he, he supports me even kubasa kwandinoshanda i got married in 2011 it took us time kuti tizochata muchechi i think more than what takazochata muchechi 2022 it took us 11 years kuti tizochata not because we, we could not but taida kunyatsowa tiri vanhu vakaroorana vakura maybe were just taking our time we were not rushing and also tanga tanyatsodzidzana eh, finally we made the decision kuti ngatinoendei tinochata muchechi sometimes we have cases of um, people after living religious life or priesthood they leave the church or they just want to live a, a very private life For me ii one of the main causes might be stigmatization comments which are said ii they hurt people saka munhu anozofunga kuti regai ndizviraramire upenyu hwangu ndakanyarara because of these negative comments panenge pasina kunyatsobudiswa kana kunyatsotaurwa kuti pamwe munhu asiirei Whatever the reason, nokuti even muupenyu hwatinorarama hwemazuva ese we have cases of people doing zvinhu zvakangosiyana siyana vanhu chero vakatoroorana chaiko vanogona kurambana asi kurambana kwevanhu hakuite kuti munhu asiye kana chechi asi it i don't know why when it comes to religious life or priesthood if someone lives there are always negative comments And those negative comments sometimes ano destroyer munhu even self worth yomunhu inobva yaa munhu anobvunzwa kudzikira saka munhu anobva asarudza kuti regai ndisiye ndisiye chechi vamwe vanogona kutosiya chechi chaiko kana kutsvagawo dzimwe chechi dzinogona kunge dzichimuaccept what we like is um, acceptance and tolerance Saka izvozvo zvinoita kuti munhu pamwe angoti kana achingouya kuchechi anongouya kuchechi chete one becomes a back bencher ongogamuchira oenda kumba kwake maactivities anenge achiitwa muchechi people they don't want to take an active role because of the comments I, the advice that i might give to people who have left religious life or priesthood and have decided kuti havachadi kana kuya kuchechi kana to take an active role the first thing is for us who have left religious life is to sit down zvinenge zvakatoitika muupenyu zvakatoitika life is very unpredictable saka zvikonzero zvakaita kuti munhu asiye religious life its your personal life and sometimes it is really difficult for you semunhu akasiya even for myself ndikuzoti inini the reason why i left was because 1 2 3 and people will understand me kunzwisisa kwevanhu kunosiyana and interpretation yevanhu inosiyana munhu wese ane right yekutaura semaonero nemafungiro ake in every situation Saka if we pay attention to what people say, to, to how people comment eh, regarding our lives, sometimes we will be crippled. So what we need, whether wanga uri usister, wanga uri father, you need to move forward. You, you have a life to live. Makomenzi apere, eh, dai nhasi inini pandakasiya ndisina kuroorwa kana dai ndisina kuita mwana vanaiti a ah, ati mamuona akarangwa namwari ana kuita mwana Asi zvinhu zvese zvinopiwa naMwari nenguva yake. When someone lives religious life or is asked to live religious life or priesthood, the church should take the initiative of one sitting down with that person and uh, inviting if possible kana pari padhuze to invite ma parents or ma relative of that person so that they explain ngachisava chinhu choita sokuti munhu anyadziswa because usually ma stories ekubuda kwevanhu anoita sokuti munhu anenge achiita sokuti ari kunyadziswa kana munhu akaroorwa akanzi ari kudzoserwa kumba kwavo anoenda nemunyaya anodeedzerwa tete vake tete vake vonzi vuya mutore mwana i think to preserve dignity yemunhu munhuwo zvaramba whether kuda kwake kana uchi whatever the circumstances munhu ngaarambe akachengetedzwa dig human dignity ngaichengetedzwe because panozotanga kufamba marumas panofamba marumas asiriwo chokwadi chacho kuna kunge chichiwedzerwa some would have witnessed their ordination to kuva as a deacon or as a priest kana ari masisters mavows they were professing their vows in front of everyone but when they are being retained home it is done secretly saka kuda kuti vanhu vese vanenge vakamboenda kuordination kana kuprofession yemunhu iyeye vanenge vakuda kuziva zvikonzero so i think it is the duty of the church to make an effort to communicate kuti mwana wedu adzoka patinoita mavocation sunday parents are engaged parents are involved the church is involved maparishes are involved saka tiri kuti vanai vanotobva vachitosumudzwa kuchechi kuti nhingi nanhingi vana vedu vokuno kuva kuenda kunopikira even kana ari maseminarians kana itonzi maseminarians ava kudzokera tovapawo zvisipo tovapa chii tinenge as maparishioners vanange vari actly involved as parents vanange vari actly involved saka tiri kuti vana vaya kana vazodzoka kumba isu tanga tiri involved Please, we need people also need to be involved. Kunoti mwana wedu uyu eh, this time bomba sipo achienda uko asi azodzoka azofunga kuti ah, izvi handisisi kuzvikwanisa ah, aremerwa akuda kuita humwe upenyu there is a gap ngapagadziriswe ipapo panyatsoita kuti vanhu tibatane pamwe chete pasi kuti kana mwana wedu adzoka isusu takubvunzana zvakare mwana wedu adzoka uyu So kudzoka kwaita mwana uyu kumurume toita sei kuti atange upenyu hutsva and also as a parish saparish priest mwana adzoka uyu haana chaanga ati adzidza as a parish patakambomutumira uku ngatibatanei zvakare maoko tiite mudembe mudembe mwana wedu atange kana tichimuendese kucollege azodzoka zvakare achishandira sangano rake